Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар һәм студиябез кунаклары. Тапшыруыбызны юкка гына җыр белән башламады. Әфганчы Ленар Кабиров сүзләре һәм Риваль Хисматуллин иҗат иткән җыр бу. Төшләрендә һаман сугыш бара. Бу җыр махсус иҗат ителде. Быел совет гаскәрләренең Әфганстаннан чыгарылуына 30 ел тула. Шул уңайдан Бездә бүген кунакта Саба һәм Теләче районыннан килгән әфганчылар, минем якташларым. Әйдәгез, аларны каршы алабыз. Егет майданда билгеле була дигән татар халык мәкале. Менә мин бүген башваткыч майданчыгында. Ике тапкыр батырлык өчен, сугыштагы казанышы өчен рәхмәтле әфган халкыннан медальләре иясе Халит Шәрипов.
Батырның ярты һөнәре тәвәккәллек дигән мәкальне бер вакытта да исемнән чыгармады. Баш ваткыч тапшыруында да булышмый калмас. Кызыл Йолдыз ордены кавалеры, СССР Кораллы көчләрендә Ватанга хезмәт иткән өчен ордены иясе Рәис Нуретдинов.
Атның шәбе алга чыга, егетнең шәбе данга чыга, диләр. Башваткыч тапшыруына алга чыгып дан яуларга килдем. Сугыштагы казанышы өчен СССРның дәүләт чиген саклауда аеруча тырышлык күрсәтүе, рәхмәтле әфган халкыннан медальләре иясе Фәнис Шәмсетдинов. Исәнмесез, егетләр! Хуш киләсез тапшыруыбызга. Без сезнең белән бүген бергәләшеп сорауларга җаваплар табарга тиеш булабыз. Дөрес җавап биргән очракта, ул бер балл үзенә эшли. Җанатарлар һәрвакыт ярдәмгә килә алам. Дөрес җавап биргән очракта ул бер балл эшли һәм ул баллны үзе җанаткан уенчыга бүләк итә ала. Бездән башваткыч тапшыруыннан Фатих Сибагатуллинның От Атиллы до президента дип исемләнгән менә шушындый бай эчтәлекле китапны ота алачак. Ә тапшыруыбыз ахырында безнең уенчыларыбызны Татарстан яңасы телерадиокомпаниясе әзерләгән бүләкләр көтә. Ә менә тапшыру ахырында иң күп балл туплап, супер уенда да катнашып, әлеге уенны да җиңеп чыкса, Татарстан яңасы телерадиокомпаниясенең төп бүләге автомобильгә ия булачак. Игътибар экранга. Өстен аска беренче сан дүрт хәрефтән торган сүз. Җир өстен шылгап алган иркен бушлык. Ул Рәйс әфәнде. Хава. Хава дөрес җавап. Хава.
Хавада уздырдым 2004 сәгать гомеремне. Мин кечкенәдән хыялланам, дөрес әйткәндә. 5-6 яшьтән башлаганым, хавага карап йөри башлаганым. Бүтәннәр җиргә карап йөри, мин хаман нәрсәгәдер һавага самолетлар санап йөрдем. Безнең күршеш нидә барый, ерак түгел бездән торае, авыл мулласы Хөсәен хәзрәт барый. Кызы эшли иде нефтяникларда. Ә эшли иде диспетчер булып. Җае булганда вертолет белән, вертолетчик белән сөйләшеп, әтисен кереп ала иде. Нидән авылдан, авыл өстенә әйләнә дә, әтисе болынга чаба, китә. Электродка дип, без дә балачак артыннан чабабыз. Кунак булганнан соң, ана алып кайта иде авылга, Әмир авылы ул, Чирмешән районында. Менә кемнәр мине карап тора бүген, алар шаһитлар, менә олы яшьтәгеләр шаһитлар, алар беләләр Хөсәен бабай йортлары тачып йөргән. Нинди дәрәҗәле мулла булган, а? Бик, бик дәрәҗәле мулла, бик Белемле дә иде. Сезнең хыял шулай итеп э, үскәннән үсә барды һәм Аннан соң военкоматта комиссия уза башла, узабыз бит инде 9-10 классларда военный комиссар э, сорый инде нинди теләгең бар, кая укырга барасыңмы, кая нетем, минем учучы буласым килә. Алар сразу электр булды инде, давай военныйга. Миңа аермасы юк инде, хет гражданскийга, хет военностьнигә, нәрсәгә булса да очырга дип. Миңа китереп бирделәр список, военный училищеның летный. Карадым да, Самар өлкәсендә Сызран шәһәре бар, шунда. Икенчесе карыйм вертолет дигән. Әтәм Хөсәен бабай ишканны нирәле очып булмас икән үземчә уйлыйм. Әйе. Мулла бабай булдырып булыр дип, әдәм әтәм Сызранга җибәрегез дип, шуннан җибәрделәр укырга. Дүрт ел укыдым да, лейтенант званиесе белән укып бетереп, аннары Белоруссиягә хезмәткә киттем. Ике ел хезмәт иткәч, мине командир экипажа итеп куйдылар инде, вертолет белән. Әйе. Шуннар уже 82 нче елны электем инде Афганистанга, безне бөтен полк белән җибәрделәр. Шунда.
Егетләр, э, өчебезгә дә шундый сорау. Бу сугыш хакында бик күп э, төрле фикерләр яңгырый. Сездән дә яхшырак аңлатып бирүче кеше булмаячак. Чөнки сез анда катнашкан, сез аның эченнән күргән кешеләр. Бу нинди сугыш иде бу?
Безгә бит инде солдатлар булгач приказ бирелгән, без приказ